Algun echo tokante Virginia. Virginia Dimitricia a biba di bèrdat, pero tin poko informashon tokante su bida. Tur loke nos sa ta bin for di archivo di gobernashon hulandes di tempunan kolonial. Den e archivo aki tin echo i susesonan pone riba spapel. ku tabata di importansia pa e doñonan di katibu i esnan na mando kolonial. Tokante Virginia su bida diario, su sentimientonan i su bida den famia no tin nada skirbi. Pero te asta ku e tiki informashon ku tin, nos por bisa ku seguridat ku Virginia tabata un hende muhé ekstraordinario. el a keda perserverá den su resistensia kontra opresion. Su kurashi rebelde ta hasié un personalidat remarkabel den tempu di sklabitut, na Aruba i despues na Kòrsou. Ku e historia aki nos ta dun'é onor i nos ta mustra ku Virginia Demetrisia ta mas ku djis un nòmber den un archivo hulandes, manera mas ku e shen mil otro ku a nase den esklabitut òf ku a wòrdu bendí komo katibu i tabata forsa pa traha den sklabitut. Kada nòmber den registro di katibu ta kòrda nos ku ta trata di un persona ku un storia úniko. Virginia tabata un alma yen di bida, ku sueñonan, deseonan i emoshonnan. Su herensia ta mas ku e echonan seko ku a keda atras. Virginia Demetricia a nase dia binti dos di disember diesocho kuarenta i dos, na Aruba. Meskos ku su mama Maria Teodora, su ruman muhernan i ruman hòmbernan, Virginia tabata sometí na e kaprichonan di e doño di katibo, Jan Hendrik Vanderbiest, na plantashi Barbolia. E archivonan kolonial no a duna importancia na registra nomber di e tatanan, pues nos no sa ken su tata tabata ta. Virginia tabata tin cinco ruman homber y dos ruman muhe. Marta Cornelia na diesocho trinta y cinco, e morocho Julian y Juliana diesocho cuarenta. Eulalio Pedro, diesocho cuarenta y cinco, Edward, diesocho cuarenta y shete, Juan Ernest, diesocho cuarenta y nuebe, y Plácido Elvire, diesocho cincuenta y tres. Virginia a nace despues di e morocho Julian y Juliana. I pa e motibu aki hende tabata konsider'é un duso, un hende ku ta tin un don ekstraordinario. Dos siman despues di nasimentu di Virginia, su ruman hòmber mas chikitu, su mama Maria Teodora a fallisé na edat di kuarenta i dos aña. No ta konosí kiko a kousa su morto. Tampoko nos no sa ki konsekuensia esaki tabata tin pa su famia. Loke si ta konosí ta ku tur e yunan tabata biba na plantashi Barbolia, ku eksepshon di e yu muhé mayó, Marta Cornelia, ku tabata biba den e pueblo di Oranjestad, kaminda e tabata koki pa Jan Hendrik van der Vist. Pa evitá ku e historia ta bira muchu kompliká pa lesadónan yon, nos a inkluí e morocho Juliana i Julian so, i Virginia su ruman hòmber mas chikitu Plácido. Ku nan inklusion den e historia nos ta spera di duna un idea di e famia kompleto. Den e stam bon pintá por mira nòmber di tur e miembronan di famia. Cu Plácido su registracion tin algo remarcabel. Jan Hendrik van der Bies a inscribié dia di su nacimento riba sinku di october diesocho sinkuenta i tres como un homber di Maria Teodora. Nos no por a hañ'é bek den e registro di emancipacion di diesocho sesenta i tres. Su nòmber tampoko no a aparesé den registro di morto. Kiko a sosede kuné? A haña sa for di archibonan ku el a haña status di un hende liber den un anotashon di dia trinta i un di mei diesocho sinkuenta i sinku, kaminda a menshoná un mucha muhé kativo di un aña di edat. Plaude Elvire van der Biesen, yu muhé di Maria Theodora i registrá komo liber dor di Jon Handrik van der Biest. Yu muhé di Maria Theodora i registrá komo liber dor di Jan Hendrik van der Biest. Ta bon posibel ku ta trata aki di e mesun persona ku Plácido Elvir di sekso maskulino, ku a wòrdu registrá den registro di nasementu dia sinku di òktober diesocho singenta i tres, Fuera di un otro nòmber, tin un otro sekso tambe poní i otro fecha di nasimentu. No ta kla dikon Plásido tabata un mucha hòmber, òf nan a hasi un fout ora di registrá su nasimentu òf ta trata aki di un mucha muhé. I kiko tabata e motibu ku Jan Hendrik van der Bies a kumpra su libertat? Meskos a sosede ku e ermon hòmber chikito Juan Ernest na diesocho sinkuenta. Jan Hendrik van der Biest a kumper su libertat i el a haña nòmber di Jan Ernest Biest. Juan, Jan, tabata un aña i mei e tempu ei. Ta di spera ku futuro investigashon lo revelá mas informashon. Loke ta sigur ta ku Jan Hendrik van der Biest tatatin un mucha hòmber di dies aña trahando den kunuku di Plantashi Barbolia. Ora e abolishon di sklavitut a bira realidat, Plantashi Barbolia tabata keda den e área na unda aktualmente e bario di San Barbola ta situá. Un ròi ta kore banda di dje For di Mont Blazir via Tarabana pa San Barbola y mas leu. Den e area aki tata tin varios plantashi den Virginia su tempo, particularmente plantashi di aloe. Jan Hendrik ta wor menciona den e archivonan colonial como Shon y doño di e hendenan cu tata forsa di haci trabou na plantashi aki. E tabata huur tereno di mando colonial. E tabata mandatario auxiliar i miembro di e Raad di Kerk Protestant na Aruba. Te kon Leo nos sa, e tabata tene binti hende den sklabitut, dieskuater na plantashi Barbolia i seis na su kas na Oranjestad. E famia di Virginia tabata forma parti di su poseshonnan. Jan Hendrik van der Biest tabata kasá ku Susanna Geerman Quandt. nan tatatin tris yu muhé i un yu hòmber. E archivonan kolonial ta menshoná trahadó di kunuku tras di Virginia su nòmber. Su nòmber ta aparesé tambe den e registro di straf imponí riba kativo dor di gobièrnu di Aruba. Virginia ta e úniko hende muhé ku ta wòrdu menshoná den e registro di straf kolonial aki. na diesocho sinkuenta i nuebe el a haña straf pa hòrtamentu di paña. Den e mesun aña el a bolbe haña straf, e biaha aki pa hòrtamentu di paña, resistensia na polis i hasi disordo den públiku. Banda di esaki el a haña straf tambe pa huimentu. Tur esakinan a resultá den diferente sorto di straf. Dieskuater dia di trabou forsá riba e kamindanan. dos luna di trabou forsá riba tereno di su shon i un luna di trabou forsá riba tereno di su doño. Den ámbos kaso ta trata aki di Jan Hendrik van der Biest. Na diesocho sesenta, straf pa hoimentu akusashon falso ku falta di rèspèt a sigui. Pa esaki, el a wòrdu será pa ocho dia i anochi. Ora nan a lag'é bai, mesora a surgi un konflikto nobo i pa esaki nan a imponé e straf di mas pisá pa un hende muhé, dies kuatro sota di kabuya pa hasi desordo den públiko i resistensia kontra polis. Notable ta cu algun siman prome cu nan a cera Virginia, su ruman homber Julian tambe a worde cera pa ocho anochi pa motibo di violencia real. Tres aña prome cu e abolicion oficial di e sclavitud Hulandes, Virginia a worde bendi na JA di e surun, e doño di catibo cu mas catibo na Corsou. Na Corsou, Virginia a rebeldia tambe. Na diesocho sesenta i un, el a wòrdu sentensiá pa kuater dia será pa motibu di violensia singular. Kaminda dos Mari Josei a presentá komo testigu. Na diesocho sesenta i un, su ruman hòmber Julian a wòrdu bendí, apénas un aña despues di Virginia, i e tambe mester a kambia Aruba pa Kòrsou. Ei su doño nobo tabata Jacob Jeinar. i despues di e abolishon di sklabitut el a haña e fam li prandi. No tabata konosí si e ku Virginia tabata tin kontakto ku otro na Kòrsou. Masha tiki ta konosí tokante su bida na Kòrsou. Na diesocho sesenta i dos, el a bira mama di un mucha muhé ku nòmber di Jeanette, ku a nase na Willemstad. Ku e abolishon ofisial di sklabitut ariba dia un di juli diesocho sesenta i tres, Virginia a haña e fam di Guy, miéntras ku su yu muhé a haña e fam Dana. Doño di katibu Jesurún a haña un rekompensa di dos shen florin pa kada persona ku el a tene katibu. mientras cu Virginia y e otronan cu a wordo forsá di biba den sclavitud no a ricibi nada. Virginia su famia na Aruba a haña e fam beker despues di abolicion di sclavitud. Na diesocho sesenta i shete Virginia a bira mama trobe. E biaha aki di un yu hòmber ku nòmber di Marcelino Martis Gay. Esaki ta e último echo ku nos sa di dje. Den anekso a inkluí e página for di registro kaminda ta menshoná e straf ku Virginia a haña di dieskuater sota di kabuya. Riba e página ful ariba por mira e straf ku su ruman hòmber Julian a haña den e mes un aña. Pa mas dokumento original tokante sklavitut na Aruba, bishitá e página www.collection.away slash slavernij.